so an apwoyo wun lwor wu weng, apwoyo wun macalo acholi wu weng so lwong an ni honourable Dokto Bad News aka the bad news voice of the voiceless lakodi lok moni ni bed ki woro lakodi lok moni ni bed ki woro kono in laditi enoni bene pe bed ki wor kono wa in ngat eno ma itye ka lokke ni bed ki woro wa in kikomi pe bed ki wor Lo man me bed bed ki woro ni en aye tye ka neko gang, lo man ni bed ki woro bed ki woro ibedo ki woro ma wa in kikomi gin ma in itye ka timone ni bene pe tye ka nyuto woro ci dong latin dong nyuto woro nini? Gin ma wun wutye ka timone malo kunu wun macalo lutela nyo wun macalo ludito i rwom mapapat weng gin ma wun wutye ka timone kunu ni tye gin ma pe nyuto woro ci an macalo bal nius anyut woro mubedo nini? kit woro ma nining ma wun wumito ni an bad news awowu ni ma kong gin ma kikome gin kikome ma wun wutye ka timone ni bene pe nyuto woro en lokke ni nyut woro nyut woro in latin matidi nyut woro ki jo madongo ma jo madongo bene gitye ka balo gitye ka timo gin ka ngat moni tye ka timo gin moni marac dong pe giwai i wiye an atye dano mo ma awo ful eni ineno an dokto bad news abedde dok an atye dano mo ma adongo i te pwony kikome dok kipwona ki lebbe weng, kipwona ki jami weng dok an akwir i gin mo keken, an aye ki gangwa dok ki i kakawa wa luu ai atye dano mo ma dong kwir loyo dok dano mo ma dong ryek loyo en an bad news. Co lok man ni bed ki woro bed ki woro ni en aye atye ka pilo wi ludito ni wek gitimo jami mogo ma pe rwatte dok in ladit mo keken

ma be weko matwal rasta dok ladyen mo keken mere okelo mere i kome bad news buyeto aye level moni ni leb eni man me leb acwal eni kikome leb mogo ma winyi ne dek it dano ni Dokto bad news buyaro weng i wii biyaro kite ma dano bedo ka umo ne dano bedo ka umo pien ni giwori omyero kibed ka umo jami ma in ibedo ka timone ni bad news bugoyo yaro weng bene abiyeto iye marac dok bene ka ikelo iye wii abigweyo iye kekeli iye wii, abijwati iye bene, an macalo Banius, abed ki woro i kom jo ma nongo gitye ka timo jami marac i kom wan macalo lwo. Wan lwo mere watik bedo, mere watik neno mere jami kite anena, wabed mere ma wawo mere lapiny lapiny kadi walingo, wanen mere jami mogo ma bedo ka timme-ni wanen mere anena nyo wawiny awinya, pe dong kilok iye, pe dong kicok. ka kicoko ci dong ni ngede eni pe wor, ngede eni pe wor, latin eni tye ka dongo latin ma pe wor, an aryeko aryeka aye an awor so an ada igming. Ka ladit mere ma kelo wic me apwoyone i dye lwak-ki, bad nyoso obipwonyo i leb mo keken, abipwonyi wa i leb me odoo kikome-ni, odoo abiriyo winyi kulot kikome-ni, abiriyo winywu kulot tem mere mingwu ni wubin mere kany. wic moni me ryeko ni wabiketo bedo acid, wic me apwoyo ni wabiketo bedo acid, wic moni me niang ni wabiketo bedo acid, wabikeme man ki wic moni ma ka kiwaco wa at least wubbi wino pien wun ka kiloko kwedwu mot wun pe wuniang, wun macalo olwo wun kaka ni dok obedo kaka mo ma powerful kaka ni eni ni wek in ipwonygi wek guniang maber myero iyete ayeta, ka iyeto budonyo i ot iyete kikome budonyo i myen ite kikome ci buwinyo maber. Ento ka in i lok mere ma pe iyero ma bene pe ber igoyo, pe wuniang lokki-ni. Co bad news butimo jami-ni weng.